Сәлам, мин Алсу һәм сез Тасма проектын карыйсыз. Бүген миндә ниһаять кунакта ир, егет, кеше һәм нинди дип сорагыз, ул бик сәләтле, күп яклы, музыкант, блогер, ә хәзер инде продюсер да, Булат Шәйми! Уа-а-а! Сәлам, Булат. Сәлам, Алсу. Ничек килеп җиттең бураннарны ерып? Аллага шөкер, Әйбәт кенә килеп җиттем, ләкин юл аркылы чыгу бик озак икән сезнең монда. Юл утлары. Себер трактындамы? Юл утларын бер икешәр минут көтәргә кирәк икән. Бу минем өчен яңа нәрсә, яңа тәҗрибә. Алманиядә алай түгелмени? Андый булган юк. Мин хәтта анда кыска гына булса да анда хәтта чыга идем юл аркылы. Утны көтеп тору юкмы? Көтмичә дә. Синдә бераз теге Стамбулда бит инде шундый трафик Карап тормыйлар, чыгалар да китәләр. Шундый Менә шундый ритм бугаймы? Төрек каны бардыр инде миндә бәлки. Бардыр инде, бардыр. Ярар. Ә, ниһаять, Казанга кире кайттың дип әйтергә була бит инде. Ә, хәзерге вакытта ничек синең кәефләрең, адаптация ничек уза? Ә, бераз суык тиеп алды кайткач та. Ә, Мин бу салкынны ничек кичерермен дип борчылган идем. Ярыйсы ул үзе. Теге үләрлек суык булмады әле аңа кадәр. Үләрлек. Минус 15 булды, менә минус 15-тә аягым катты, суык нидә торганда. Тукталышта торганда. Иә. Казанның һавасын Әлегә аңлап торам, ничектер начар һава шикелле миңа. Авыр, суларга авыр казында ничектер. Әллә ягулык начар шунда аңлап торам әле мени икән. Ну, авылга кайткач, авылда рәхәт булдым менә анда. Рәхәт инде һәрвакыт. Җәй көне кайтып килдем бит мин. Әйе, әйе. Э, вакытта бер төрле дә тәҗрибә булды, нык шундый теге эйфория булды инде анда беренче кайтканда. Әйе. Озак кайтмыйча торганнан соң, анда шулай ук менә теге авылга килеп төшүгә, машинадан төшүгә, аның һавасы шундук теге җанландырып җибәрде. Инде шундый хис булды инде. Таныш, ие кайткан хис булды ниһаять. Бу юлы кайтканда инде озак вакыт та үтмәгән шикелле, 3 ай үтте менә, җәйдән соң, әйме? Сезнең белән, синең белән дә менә күрешкәннән соң теге әле генә күрешкән шикелле тойгы бар инде. Әйе. Ә җәй көне алай түгел, бөтен нәрсә яңа шикелле иде инде, ниндидер. Син искечә э, яңа. Күпме кайтмаган идең аңа кадәр? 3 э, ел кайтмаган идем рәттән. 3 ел. Э, кунакка да кайтмаган идем. Ә ну, бик теләп кайттың, бик ашыгып. Ие, ие. Кебек. Ие. Лай Аллага шөкер. Тәртип. Ярар, нәрсәләр белән шөгыльләнәсең хәзерге вакытта? Хәзерге вакытта, әйтеп киткәнчә, продюсер эшенә тотынам, әкренгә өйрәнәм. Әйе. Ильяс Гафаров миңа өйрәтә әкренгә. Шул бераз яңа рольләрне башкарачакмын инде. Моңарчы эшләмәгән эшләрне башкарачакмын, шуңа күрә өйрәнергә кирәк. Ләкин кызык булырга охшап тора. Бәлки эксклюзив итеп әйтерсең, дип планнар бар. Бу чыгарылыш чыгачак гыйнвар тирәсендә, шуңа күрә әйдә ул як ул вакытка күчтек дип күз алдына. Гыйнвардамы? Гыйнварда инде бер концерт көтелә. Сән күрдегез инде, аның низәр булды, усалны көтәбез, гыйнвар ахырында. Аның алдыннан аның яңа трегы чыгачак, анысы әле сез ишетмәдегез, мин инде ишеттем. Анысы фит булачакмы, әллә үзе генә? Ул фит булачак. Ниһаять. Әй, яңа жанр, яңа жанр. Мин нык ошаттым бу жанрны. Яңа, ул һәр трегын яңа жанрда чыгара хәзер. Миңа бу бик якын жанр һәм Икенче минутын әйтеп куям әле, үземдә дә яздым шулай дип. Икенче минутыннан соң мин тик тора башлам, тик тора алмый башладым анда хәтта теге тыңлаганда. Мин аның трегын керткән идем менә релиз итеп инде чыгарырга дип. Шул вакытта әйе. Ә ул э, фит дидең, кем Татарстаннан берәрсе белән түгелдер инде или башка битмейкер белән? Татарстаннан дип беләм, мин әле өйләнеп кенә киләм, шуңа күрә әле белеп тә бетермим. Казаннан дип беләм мин аны. Казаннан бер э, Битмейкер була микән инде ул? Шәп булачак тепс. Гыйнварда чыгачак, димәгеме? Гыйнварда чыгачак. Э, датасы пока билгесез. Э, ул минем өчен билгеле, сезнең өчен белмим, аны соңрак әйтәләр диләр. Э, ярар. Аха. Ладно, тагын нинди планнарыгыз бар? Менә я мюзикны бит инде барыбер ничектер концептуаль яктан син барыбер үзеңчә күзаллыйсыңдыр, тем более Хәзер Ауропа тәҗрибәсен алып кайткач дип әйтик инде, барыбер синең күзаллавың менә кызык. Әлегә ниндидер планнар кормадык без. Мин чөнки кайттым да шундук тотындым дип әйтергә була. Утырып Ильяс белән нидер план кордык дип әйтә алмыйм. Ул миңа әкренге күрсәтә башлады, таныштыра башлады безнең артистлар белән, гомумән эшләүче кешеләр белән, әйме? Нидер план кору әлегә булмады. Булдыр микән ул, белмим мин. Э, ну, хәзер бит инде син начальник булгач, син аны инициатива синнән булырга тиеш кебек. Миннән булыр, мин үзем ни телим. Мин нидер тәртип булуын теләр идем. Яны инде әйе, берничә тапкыр әйттем башкаларга да, ягъни нидер планлаштырабыз икән, аны вакытында эшләргә теләр идем мин. Гомумән әйткәндә, шундый. Э, иҗатка килгәндә, яңа артистларны җәлеп итү җәлеп итеп танытырга теләк бар инде булганнары белән дәвам итеп эшне дәвам итеп бәлки бездән киткәннәрен яңадан җәлеп итәргә теләр идем мәсәлән бөтен бөтен серләрне ачып бир инде әйдә юк мин әлегә план дип әйтмим моны теге гомумән әйтәм мин Ниндидер төгәл планнар юк әлегә. Ага. Мгм. Аңладык. Мгм. Мгм. Ярар, э, тагын Казанда нәрсәләр белән э, теге шөгыльләнәсең дип сорыймсың Мин әле Казанда бер атна элек кенә яши башладым дияргә була. Менә- Син, димәк, хәзер э, күбрәк э, авылда түгел, ә Казанның үзендә Менә торачаксың. Казанның әйеме? үзендә торачакмын булып чыга инде, чөнки бу продюсер эшенә килгәндә һәрвакыт каядыр булырга кирәк була дип аңлыйм. Мин бәлки өйдән дә эшләп булыр дип уйлаган идем, чөнки минем Башта, күзаллавымча, бәлки, шәһәрдән читтә тору булыр дип уйлаган идем. Ничектер, Казанның үзендә торасым килми иде шикелле. Һәрвакыт теге атна буе тормас идем. Мәсәлән, ике көн авылда, өч көн мондамы, шунда, шундыйрак режим күз алдына китергән идем мин. Ләкин хәзер инде шәһәрдә күбрәк булырмын дип уйлыйм мин. Шул чаралар, ниләр оештырасы булса. Миңа калса, музыкада һәм гомумән шундый мәдәни өлкәдә иң кызу чак бу җәй көне бит инде. Әйе, сезоннар бар инде. Әйе, сезон сезонность дигән әйбер бар, барыбер. Но менә яңа кеше хаман саен ниндидер учак өстәп торыр, энергия өстәп торыр дип ышанасы килә. Шуңа күрә бөтен өметләр һәм ниндидер шундый күзәтеп торачакбыз инде менә шулай була. Синең белән бергә эшләячәкбез. Мин синең белән бергә эшләячәкбез, әйе. Но минем планнар пока шулай ук ниндидер подвешенный состояниедә, шуңа күрә үзем турыда әле теге әйтә алмыйм. Ярый. Вот, ансын Аерым сөйләшәсе булыр. Менә шул. Тагын шундый сорау бар иде. Син бит инде менә 3 ел элек 3 ел кайтмадым дидең. Аңа кадәр э, синең кайчан киткәнеңне мин төгәл белмим. Син Алманиядә укыдың дип беләм, әй бит. Андагы тормыш турында да бераз сөйләшеп алыйк әле, чөнки аудитория безнең төрле. Э, белүемчә, э, чит җирләрдә торучылар да бар. Синең тәҗрибәң барыбер кызык. Ә, бәлки кемдер күченергә җыенадыр, аларга да кызык була алыр. Әйдә, сөйләп кит әле, нинди тормыш белән яшәдең син ул чит җирләрдә, дип әйтик, Европада? Әйе, мин биш ел элек киттем. Егерменче елда укырга киттем стипендия белән һәм өч ел элек тәмамладым булам инде, ике мең дә егерме өч, ике ел элек тәмамладым магистратураны, тел белемен Укып чыктым мин Нюрнберг университетында. Башта шунда торып, аннары ике ел элек Мюнхенга күченеп, анда тордым. Эшләдем. СММчы булып эшләдем. Тел белеменә турыдан-туры бәйле булмаса да, телне кулланасың бит инде СММчы булып эшләгәндә. Әйе. Беренче компаниядә инглизчә булса, икенчесендә күбрәк алманча булды менә. Соңгы ел мин күбрәк алманча текстлар белән эшләдем һәм клиентлар белән эшләргә өйрәндем. Эшкә килгәндә әйтеп китә алам инде. Алманнар белән еш сөйләшергә туры килде. Без уен кораллары саттык. Безнең компания. Барыбер музыкадан ерак китмәдең инде. Менә соңгы компания музыкага бәйле иде. Хәнпән дигән уен коралын саттык без анда. Ул бик кыйбатлы инде. Кулдан эшләнгән уен кораллары. Аны татарлар күреп, минем Мине соцчелтәрләрдә бу нинди казан соң дип сораганнар иде теге. Аш нәрсәләр? Пылау пешерә торган казанмы бу дип сораганнар. Ашарга булсын инде безгә. Әй, татарларга шул. Әйе, мин Нюрнбергта укыдым да, Мюнхенда тәмамладым дип әйтергә. Юк, Мюнхенга мин укып бетергәч күчендем, яме. Нюрнберг инде кечерәк шәһәр иде. Икесе дә Бавариядә. Бавария ул Татарстан зурлыгы белән бер. Якынча бер булган Алманиянең бер Бундеслянд, ул регион шикелле инде. Шунда булдым мин. Матур җир, табигате матур Мюнхен тирәсендә. Күл, күлләр күп. Альп таулары бит инде. Мюнхеннан ерак түгел. Шул, бераз Ауропада сәяхәт кылдым, Италиядә булдым менә. Бөтен җирдә татарлар бар. Италия килгәндә дә исламга бардым кунакка, мәсәлән. Исламны танысыз инде сез. Әйе, әйе. Э, Ул Казахстаннан дип Казахстан татары. Егетне әйе. Сәләтле, бик ачык йөзле, кунакчыл. Рәхәт булды анда менә. Алманиядән башка илгә барганда, менә шул Италия дик, Испаниядә булдым, мәсәлән, Хорватия. Э, ничектер миңа җылырак тоелды анда. Алмания ничек тә салкынрак миңа, минем өчен. Менә ничектер мин анда үземне беркайчан да өйдә кебек хис итмәдем. Бу ничә ел дәвамында инде? Әйе, менә башыннан алып, ну миңа пандемия туры килде иң башында. Шунысы да ни, кызганыч. Мин университетка барып укымадым беркайчан да. Офлайн булды. Пандемия вакытына туры килүе. Э. Теге иң адаптация вакытына туры килгән инде димәгеме э, кеше? Әле мин башта кечкенәрәк бер авыл авыл кебек җирдә идем инде. Наргына Нюрнберг как өчен димәк. Э, менә шулай кыенрак башландан да тәҗрибә, аннары инде яхшырак булды. Мин өчен дә барыбер дә. Анда сөйгән кешем булып, аның белән тордык бер ел. Аннары аерылыштык, менә бер ел элек һәм э, аннары үзем генә тора башладым да, инде быел кайтырга карар кылдым. Быел язын. Шул. Ничектер анда үзең генә булганда бигрәк тә э, татарлар белән без аралашып тордык ул, ләкин сирәк аралашу иде ул. Безнең сөйләшү клубы бар иде, мәсәлән, татар сөйләшү клубы. Шуннан кала без бик алай күрешмәдек тә алар белән. Ниндидер генә теге монда Казанда шикелле уртак нәрсәләр булган кешеләр алай күп тимәс иде монда. Ниндидер уртак проектлар, монда һәрвакыт ниндидер уртак нәрсәләр бар. Ну, барыбер әле дә баягы Казанда татарлар комьюнитисы барыбер ничектер формалашкан һәм кая гына барсаң да барыбер шул ук кешеләр белән кисешәсең. Теге бу бер яктан бик җайлы да, но икенче яктан бик тиз туйдыра да. ну менә син аны үзең бераз торгач сизә башларсың дип уйлыйм инде хәзер әле ул сиңа бик теге кызык бик комфортно кереп китер өчен но аннары соң ниндидер яңа сулы җитми башлый шуңа күрә мин сиңа әйтеп менә алдан әйтеп куйдым теге яңа кеше кайтты димәк хәзер ниндидер яңа сулыш булырга тиеш дип менә шундый өмет белән менә шулайрак даже шул якка элек казанда укыганда мин аны тоймый идем андый комьюнити булуын юк Гел бер кешеләр белән аралашам, миңа кызык түгел дигән нәрсә минем аны тойгы булмады ул 5 ел эчендә. Мин авылдан күченеп 5 ел монда укыдым бит инде. Минем һәрвакыт миңа ничектер кызык иде. Ниндидер гел үзгәреш булып тора иде шикелле вакытта. Хәзер бәлки үзгәчәдер инде. Ну, бәлки мин үз коконымда койный торган кешедер. Ул ягы да бардыр. Барыбер э, иммиграцияне узган кеше ниндидер эксклюзив, уникаль тәҗрибә уза дип әйтергә була бит инде. Иә. Э, бәлки син үзеңдә ниндидер яңа яклар ачкансыңдыр. Әлбәттә. Яки сөйлә әле әйдә. Ә, менә җәй көне кайткач та элекке тормышка кире кайттым шикелле тоелды бер караганда, әйме? Әйе. Э, бигрәк тә авылда менә теге безнең йорт, әти-әни, э, йорт тирәсе үзгәрмичә шул торган шикелле тоела инде, әйме? Э, бөтен теге хәтта өйгә кергәч тә һәр нәрсә кайда икән, тән инде хәтерли, кая нәрсә кая торганын да беләм. Инде 3 ел булмаган бит инде анда, әйме? Ләкин барысы да истә. Хәтта сәгать э, диварда эленеп торган якны хәтерлим. Аны башка җиргә куйганнар, ләкин э, мускул хәтере шул якка бора инде башны. Сәгатьне башка җиргә күчереп куйганнар, мәсәлән. Шундый кызык күзәтүләр булган иде минем. Ә Казанга килгәндә дә бер яктан караганда бөтен нәрсә шул ук шикелле булды миңа. Ләкин Яңа нәрсәләр дә бик күп икән, дигән уй килде миңа. Татарлыкны күбрәк куллана башлаганнар, татарлыкны бренд буларак күп куллана башлаганнар. Ә, Ничектер блогерлар арткан шикелле тоела миңа Ну, менә бу хәзер арада. трендта, иә. Алга Татар таба сөйләшербез. э, бренд буларак менә күп кулланыла. Эм, Һәм нәрсә әле? Менә бу Элекке нәрсәләргә яңача карыйм дип әйтер идем. Кешеләр белән мөнәсәбәткә килгәндә дә, э, якын кешеләр белән э, инде башка читтән караш бар. Кара мөмкинлеге бар минем хәзер. Э, үземнең ниндидер элек э, электән калган паттерннарымны мин күзәтә алам хәзер. Кеше белән аралашканда э, элекке гадәтләрне, мин аларны хәзер читтән күзәтеп, Кирәк булса үзгәртә алам. Ну, ягъни үскәнсең инде. Әйе, әйе. Ул бит инде кеше белән аралашканда күрәсең андый нәрсәне. Ә теге реалида, алман алмани реалисыннан да башка паттерннар. Мондагылары инде элеккеләре аларны мин күзәтә алам. Ягъни Ә шул. Ә юкмы шундый хис, әйтерсең лә, менә Алманиядагы тормыш һәм мондагы тормыш ул ике төрле тормыш. Ягъни менә син кайтып э, төшәсең Татарстан җиренә, о, там өйгә кайттың, тегендә кайттың, шулай ук, э, мәсәлән, бераз гына булса да өй хисе бар, но барыбер ул э, икенче тормыш кебек. Ни өчен сорыйм? Чөнки мин каядыр чит җиргә чыгып китсәм, минем мин нидер Ике параллель дөньяда булган кебек тоям үземне һәм берничек тә әйе, бу бит минем тормыш дип менә кабул итә алмыйм. Синдә андый бер юкмы? Ике тормыш шикелле, әйе. Килешәм моның белән. Алманиядә мин бер төрле булат, монда икенче төрле дип әйтергә булыр иде. Һәм ни Казанга менә җәен килгәч тә, Шундый җылы каршы алды шикелле тоелды ул миңа. Ну, танылганрак булуым да инде хәзер теге язылучылар күп бит инде таный, та, кешенең тануы да шул нейне бирә, тойгыны бирәдер инде. Кая барсам да анда теге җылы кабул итүләре, танып алулары уңай, уңайлырак. Кеше белән аралашу, танышу, әйтик. Ну, мин дә сине Алманиядә вакытта белеп алдым ич. Шәхси блогны яхшы эшләде. Менә соңгы ел эчендә минем генә түгел, күп кешенең язылышлары күбәеп, менә ул татар темасы ярдәмендә үскән кешеләр күп булды шикелле менә бу 25 нче елда бигрәк тә. Минем быел гына бер 15 мең язылышы җыелгандыр ул. Хәтта түгел хәтерләмим. Шул тирә инде. 15-20 булырга мөмкин хәтта. Ә, ә син үзең кемнәрне мәсәлән күзәтеп барасың флотерлар арасыннан? Язылган кешеләрдән музыкантлардан э, Фәүзия бар мәсәлән, Дәфнә. Айзә э, Рәмис абының кызы. Э, Рәмис абының үзенә дә язылдым әле күптән түгел генә. Үзебезнең музыкантлар, артистлар инде Усал, Малси Мюзик, Нурбәк, Байбулат, Әйе, аерым перформанслар ансы. Әйе. Сиңа язылып, сине күзәтеп барам, Күзәл, Әхмәт Гәрәй шулай ук менә үстереп җибәрде. Аның да татарча алып баруы күңелгә якын. Айгизәнең менә урысча сөйләве аны тәнкыйтьләр идем бераз, чөнки татарча сөйләп субтитр куярга булыр иде дип уйлыйм мин аның очрагында, ләкин урысча алып бара. Аның аудиториясе, минемчә, татар аудиториясе, барыбер дә. Шуңа күрә ләкин аның турында түгел яра хәзер тагын кемнәр күп менә җырчы бер егет бар анда тагын ул миңа тәкъдим иткән иде бергә видео төшерергә күбрәк музыкага бәйле кешеләр шикелле инде миңа танылган кешеләр төркиләр казаклар үзбәкләр бик юк төрекләр бар бугай инде бераз блогерлар. Ә менә бу этно һәм локаль трендка тартылу, ул син әйтә аласыңдыр инде, ул гомумән дөнья буенча күзәтелә торган әйбер дип аңлыйм инде мин аны. Чөнки менә бу пандемиядән соң күп кеше шулай үзенә ябылып, ничектер эчендәге әйберләрне чыгара башлады кебек, үзенең тамырларына тартылды кебек, менә шуннан килеп чыккан әйбер түгелме дип мин аны уйлыйм. Бөтен дөньяда микән, белмим, бездә менә сизелә, әлбәттә, Татарстанда. Татарстанны алсак, я башка бәлки Чит регионнарда да бар кебек. Ну, пандемия түгелдер инде. Башка 2022 елдан соң башлангандыр дип уйлыйм ансын. Айдентикага ниту, айдентитига якынаю. Э, барыбер шулай да син э, шушы этно контентны үстерүче кешеләрнең берсе дип әйтергә була бит инде әйтик синең ютуб каналың һәм гомумән синең социаль челтәрләреңдә син беренче ну трендсеттер булып чыгасың бит инде э, ни өчен син үзең шушы юнәлешне алырга булдың ничектер алдан күреп яки күңелеңә якын булып кереп киттеңме син бу эшкә Үзеннән үзе ул видеолар күбәя барды, менә узган елдан бирле булам инде ул. Ел ярым элек башладым бугай мин э, нәкъ менә кыска видеоларны күбрәк төшерә башладым, э, гитара белән җырлап, төрле төрки телләрдә. Менә төрле төрки телләрдә ел ярым элек башланды. Э, Мин ул вакытта эшсез утыра идем бугай әле. Бер өч ай эш эзләдем Мөнчендә утырганда. Шул арада башлаганмындыр мин аны, аннары инде дәвам иттем, чөнки теге күрәсең бит инде видеоның каралганын. О, менә шушы аудиториянең игътибарын мин җәлеп иттем, дәвам итеп карыйм әле дип. Үземә дә кызык булган өчен төрки телләрне тәрҗемә итеп, аларны да өйрәнә барам бит инде шул тәрҗемә иткән вакытта. Шулай китте аннары. Ну, мин нидер теге максат куйдым дип әйтә алмыйм, миңа үземә кызык булган өчен шулай төшерә башладым. Сиңа күбрәк кемнәр язылган? Татарлармы яки башка төрки халыклар да бармы? Анализлаганың бармы? Аны аналитиканы карасаң, төгәл дә әйтеп буладыр инде. Минемчә, мин хәзер якынча гына әйтә алам. Яисә төгәл карый алабыз. Әйдә кара. Әйдә карыйбыз. Кара кара. Аны миннән кеше сорый, мин гел ни? Кара кара үзеңә дә файдалы булыр. Ага, монда иң күбе 90 көнне карап була ахрысы. 90 көн. 3 айны, иә. Иң күбе. Сентябрьдән алып. Мәсәлән, 4 миллион карау булган барлыгы сентябрьдән алып хәзергә кадәр. Шактый. Reels.

ил Үзбәкстан иң күп карый торган ил, икенче урында Төркия, аннары инде Русия дип язылган, монда Татарстандыр инде, минемчә. Әйе. Димәк, 25 процент Үзбәкстан, 25 Төркия, 15 Татарстан дейк. Һәм Казахстан да бар. 800 мең караудан. Шулай иттереп, без санап чыгара алыр идек. Сезгә бирем, комментларда языгыз. Ничә мең Карау Татарстаннан килгән икән. 15% булса. Әйе. Һәм мин 4 урында нигәдер Казахстан. Мин аны 3 урында булыр дип уйлаган идем кимендә. Ә Үзбәкстан ни өчен күбрәк? Минемчә, соңгы айда Рабит Батулла белән видео күп каралды. Аны YouTube-та үзбәкләр бик күп карады, әйме? Анда гел үзбәк комментлары гына. Бер 25 мең карау булгандыр. Мин карадым, әйе. Reels-ны үзбәкләр күбрәк караган дип уйламаган идем мин. Димәк, Монда да нигәдер үзбәкләр безне күбрәк аңлый шикелле. Телне дип әйтәсең. Әйе. Беренче тел Үзбәкстанга барып җитте бу видео. Ничектер. Ну, хәзерге алгоритмнарны инде. Шуңа күрә бу ни саннар үзгәреп торырга мөмкин айдан айга. Бу айда гына шулай була. Э, искә төште ни. Э, сез, э, по-моему, тараф белән кыргыз яки үзбәк лей, а юк, үзбәк булган кыргыз лейблына җибәреп карадыгыз. Кыргыз лейблы, кырылтай. Ничектер Әйе. Без алар белән килешү төзеп чыгардык менә икенче альбомны. Ул 2024 елда булды. 2024 елда узган ел чыгардык. Майдамы, апрельдамы чыкты бугай ул сезнең? Май иде бу. Август түгел идеме ул? Белмим, начар. Мин оттым инде. Бәлки яз көне булгандыр ул. Яз дип хәтерлим мин. Яз ахыры микән? Әйе, 25 май түгел микән ул? яра э, музыка темасына кереп киткәнче блоклар белән э, тәмамлыйк әле менә барыбер блок бит инде ул даимилекне таләп итә дип әйтик һәм ә синең контентыңда аеруча ә, теге телләрне тәрҗемә итәргә җырны башта язырга әзерләргә барыбер ниндидер Әзерлек кирәк алдан, ничек вакыт җиткезергә, ничек ярты юлда ташлап калдырмаска, ул яктан синең бу эше ничек бара? Минем ул күбесе, менә ул төшергән видеоларның, быел төшергән видеоларның күбесе акустик башкару иде анда минем. Гитара һәм җырлыйм. Гитарада уйнап җырлыйм. Ниндидер теге продакшн юк иде инде анда. Аерым яздырып түгел, ә камераны куйдым, видеога төшердем. Менә шулай булды күбесе. Шуңа күрә ул... син ракурсларны да бик кызыклы итеп алыштырасың кебек ничек? Кайбер видеоларда, алары сирәгрәк. Шуңа күрә күбрәк инде камераны куйдым да, бер ракурстан гына төшердем, андыйлары күбрәк. Шулай актер китереләр дә. Бәлки 60 процентралар, әйме? Калган 40 проценты менә шул озаграк вакытны таләп иткән видеолар. Ләкин алары да максимум 2-3 көн таләп иткәндер дип уйлыйм. Мин гадәттә ничек эшли идем? Идея килде, илһам килде, шундук эшләргә тырыша идем мин аны. Чөнки ул кыска видео, ул 1 минуттан әзрәк булырга мөмкин. Һәм алар инде менә шул 2-3 көн эчендә әзер була иде минем. Бәлки син тулы бер җыр турында әйтәсеңдер, теге 2-3 минутлык. Юк. Бу бит кыска рилс гына. Кыска видеолар әйе. Күп кеше комментларда сорый инде, тулы җырны чыгарасызмы дип. Менә андый комментлар күп булды бу арада. Ләкин ул андыйны чыгара башласаң, әлбәттә, озак вакытны таләп итә инде. Бер ай буе эшләргә мөмкинсең музыкасын яздырудан алып, чыгарга карап. кадәр. Әйе. Ә кыска видеолар шуңа күрә алар кыска. Чөнки озыны аның вакытын таләп итә. Шуңа мин кыска форматка күчеп беттем бу соңгы ел эчендә. Ну, барыбер кыска видео булса да, аның өчен берничә дубль кирәк. Минем гадәттә, э, менә хә беренче дубльдән төшерәм диям дә, җенем чыга башлый, мин бөтен әйбер камил булырга тиеш. Вот э, соңгы арада гына ничектер әле теге ярар, барса барыр инде дип Күз йомып эшли башладым. Но кыска видео булса да, ул барыбер шулкадәрлек көч таләп итә. Әйе, мин кайчакта теге төшергәлим дә инде шулай берничә тапкыр. Карыйм монда 40 видео булырга мөмкин. Әйе. 40 тейк ягъни. Әйе, әле ул телефоныңның памяте тула башламаса, ансы да тула башласа тагын, тагын бер бәла. Аны кеше күрми, чынлыкта шулай, әйе, кат-кат яздырам инде. Ну, ярар. Гомумән, социаль челтәрләр ул бик обманчивый әйбер, шуңа күрә. Әйе. Бик, бик, бик обманчивый әйбер. Бик өстән генә күрәсең кешене. Шуңа күрә подкастлар карагыз. Подкастларны шуның өчен яздырабыз. Сезнең өчен. Әйе. Әйдә, иҗатка күчәбез. Әйдә. Ну все, менә кайтты безнең хәзер Булат. Булат, э, Булат белән Нияз воссоединились дип әйтсәк була. Тараф, тараф турында сөйләшәбез. Тарафның планнары нинди? Э, кем белми, Булатның э, һәм Нияз белән аларның уртак проектлары бар, Тарав дигән электрон музыка күбрәк бит инде сезнең анда, әйме? Хәзер алга таба ничек буладыр? 50-гә 50. Беренче альбом э, алай ук электрон түгел иде инде. Икенчесе ну, электрон. Ну, соңгысы, әйе. Менә шу Тарав дигән проект турында сөйләшәбез хәзер. Әйдә, сөйләшеп алыйк. Э, әйдә башладык бит инде менә нәрсәдән э, башка лейблда чыгарып карадыгыз хәзер бит инде яймида булгач инде яймида чыгарырга тиештер инде әйме Тарафны кире ями мюзикл лейблына кайтарам. Әй, ә, син шул артист турында сөйләгән идең, диме? Шаңкыры продюсер булдым, әй. Әйе. Нинди планнар? Юк, күптән түгел генә килде бу тәкъдим Ильястан, дөресен әйткәндә, ул теге алдан ук планлаштырган. Әйе, әле бер ай булгандыр тәкъдим иткәненә. Бәлки әзрәк күбрәктер. Мин әлбәттә бик сөенеп ризалаштым. Чөнки Ильясның андый сыйфатлы, зур эшен дәвам итте дип әйтик инде. Минем өчен мәртәбә ул менә зур мәртәбә минем өчен. Аның өчен чынлап та күп. Чөнки ничә еллар буе шундый сыйфатлы альтернатив инди музыканы үстергән кешеләр белән эшләү миңа бик кызык. Мин шундук ризалаштым, әлбәттә. Һәм ул ниндидер статус шундый теге. Сразу исем. Yemen Music продюсеры дип әйткәндә, миңа үземә теге Горур, горурлык хисе тула. Менә шул. Ә Ильяс синең консультант ролендә калачакмы ул? Ильяс ул барыбер дә э, лейблның эшендә катнашыр шикелле тоела миңа. Без андый теге төгәл әле билгеләмәдек ничек булачагын. Мин киресенчә мин аны әлегә алыштыручы кебегрәк э, шул рольдә йөрим. өйрәнеп беткәч, бәлки тулысынча миңа тапшырасы килер, аның карарбыз инде. Ул аның аның җимеше бит инде бу проект. Аның гына түгел, әлбәттә, анда ул һәр, һәр вакыт э, безнең дусларыбыз, танышларыбыз белән эшләп тора инде, алардан башка булмый инде, әлбәттә. Ну, аның э, нинен чыккан инде. Ләкин, әйе, алар бергә эшләгән бу проект дип әйтик инде, Ильяс кына түгел. Э, Нәрсә әйтәйем әле? Тараф турында. Әйе. Тараф турында әйткәндә, әйе, Нияз белән без җәй көне үк күрешеп, табигатьтә әзрәк уйнап та алдык. Э, ләкин күп иҗат итмәдек әле без. Җәй көне тиз генә булды бит инде, бер ай ярым булды мин. Анда алай утырып уйнап алырга мөмкинлек булмады. Иҗат итәргә. Э, алга таба мин телим. Дәвам итү Нияз да тели, анда теләге зур. Э, әлегә без әле синхронлашып бетмәдек. Гомумән әйткәндә, әйме? Теге детальләрен бәлки әйтергә кирәкмидер дә миңа. Синхронлашып бетмәдек. Теге аны бит инде үз тормышы булды моңарчы 3 ел буе мин монда булмадым бит инде минем үземнең тормыш булды. Барыбер теге читтә торганда бер-береңнән Тормыш темпы үзгәрә, ниндидер теге Карашлар үзгәрә инде, әйе. Карашлар безнең бәлки алай ук үзгәрмәгәндер дип уйлыйм мин. Но барыбер дә икебездә дә үзгәрешләр бик зур үзгәрешләр бар, әлбәттә. Ләкин без барыбер дә карашларыбыз безнең бер төрле дип уйлыйм мин. Музыкага килгәндә күптән утырып иҗат иткәнебез юк. Менә Бер-беребез янына утырып. Без икенче альбомны аннан яздырдык бит. Әйе, әйе. Бу шулай ук икенче төрле тәҗрибә әле. Бик авыр булгандыр ул, миңа калса. Озаграк булды ул, әйе, озаграк. Булай э, авыр дип мөмкин нәрсә, ләкин ул аның яңгырашы инде аерыла, булай күрешеп эшләгәннән. Ә ничек э, бүлдегез сез? 50-гә 50 ме? Э, чөнки, мәсәлән, текстларны кем яза, битне кем әзерли? Икенче альбомына килгәндә, Нияз шулай ук күбрәк текстларны язды. Беренче альбомда шикелле. Ул безнең шагыйрь. Әйе. Э, ләкин мин дә бу юлы текстларны кертү, язуда катнаштым. Ну, үзем язмадым, туплауда дип әйтик, текстларны туплауда. Мәсәлән, Матур бит җырының текстына килгәндә, әсәрне куллану идеясы икебездән дә килде шикелле. Нияз да, мин дә бер юлы ничектер шулай матурлык әсәренә нигезләнгән текст бит инде. Иникинең. Мин дә укыган идем аны, ничектер шундый синхронлашу булып алды безнең анда. Һәм аннары Теге, без бит инде аудиоязмаларны кулландык, аларны бергә шулай ук сайлаган идек без Нияз белән. Э, музыкага килгәндә, гадәттә Нияз миңа сэмпл җибәрә иде, чөнки аның әсбабы бар, мин Алманиядән алып кайткан бер әсбап. Э, корк, э, волка дигән ниләр инде, шундый кечкенә генә электрон җиһазлар. Шунда бит төзеп, ул миңа җибәрә иде дә, без шуннан ары үстерә идек бергә. Гадәттә.

Ничектер чыгардык та онытылды шикелле ул. Сез бик кызыклы стори теллинг форматындагы видео чыгардыгыз. Без видео чыгардык. Менә ул менә шундай әйберләр бик җитми кебек ул менә хәзерге музыкантлардан, чөнки ярый анда инде снипетлар чыга, ләкин ниндидер тере аңлату, җиткерү Әйе, бер яктан иҗат ул ниндидер теге сер, шундый тайна белән окутанный булырга тиеш, теге аудитория үзе уйлап бетерергә тиеш, но икенче яктан барыбер музыкантлар тарафыннан, артист тарафыннан ниндидер әйберләр сөйләнсә, ну какая-то интимная связь что ли устанавливается аудитория. Менә шул әйбер җитми. Миңа да кызык булыр артистларның шулай видеоларын карарга. Ниязның тәкъдиме булды дип хәтерлим бу видеоны төшерү. Ну, әлеге дә баягы бөтен кеше дә теге камера каршысына утырып сөйли алмыйдыр, но барыбер mm. хотя бы минимальный охват өчен. Менә лейбл шундый эшләр белән шөгыльләнә алыр иде. Миңа кызык булыр иде артистларны менә шулай итеп төшереп, шундый видеолар чыгарыр идем, мәсәлән. Ну, җитми анда кешеләр. Лейблның, әйе, менә артистлар белән эшләвен шулай итеп яхшыртырга була дип уйлыйм, төрле форматта видеолар төшереп тә, статистиканы бүлешеп тиешенчә башка лейблларны ничек эшли, ә шул әйберләрне кертеп җибәрергә булыр иде. Бәлки вакыт чыннан да җитәрлек булыр минем аларны эшләргә. Ну, анда юридик якларда бик төгәл эшләнергә тиеш миңа. Әй, килешүләр белән эшләнергә тиеш бит инде. Әйтәм синең, синең Европа тәҗрибәсе булгач, барыбер башкача корылачактыр инде ул, дип уйлыйм. Карарбыз, әйе, ничек булыр. Әйдә тарафка кире кайтабыз. Ә, тагын нинди планнарыгыз бар? Менә кайттыгыз хәзер. Әле план кормадык, мин әле өч атна элек кенә кайттым бит. Әле мин яраклашырга тырышам. Как будто ярты ел элек кайткансың кебек уже минем өчен. Әйтәм бит, җәй көндә шулай булды. Кип киттең, бит, уже у всех на слуху булады. Әйе. Әйе, ничектер шулай, менә кайткач та тиз ияләнәм шикелле тоела инде ул. Әйе. Ләкин әзрәк итәргә кирәктер бәлки миңа. Slow down. Угу. Дигәндә монда йөри башладым. Ә үземне тыңларга, утырып менә тынычлап утырып торырга әлегә вакытны алмадым бугай әзрәк. Шул, шул кирәк кебек тоела миңа. Нияз белән әле Тынычлап утырып, менә иҗат итүгә әле без тотынмадык. Ниндидер нәрсәләр планлаштыруга. Ә шул чыгышны тиз-тиз генә әзерләдек тә, чөнки мин кайттым да, шундук без әзерләнә башладык Сольдәге чыгышка бит инде. Стресс, стресс, стресс. Шуңа чәчем коела. Стресс аркасында. Ну, менә ул стресс. Климат ярамады инде сиңа. Климат та түгел ул. Ул стресс тойгысы. Әйе. Кеше аңа бәйлелек нәрсә әйтергә аны формалаштыра түгел инде. Кешенең бәйлелеге туа стресс гормоннарына. Әгәр дә ул еллар буе шул халәттә яши икән, менә мин шуны үземдә үзгәртергә теләр идем, ягъни минем Стресска бәйлелек бар. Ул инде, әлбәттә, теге аңлы рәвештә түгел, ә синең тәнең шулай ияләнгән гел стресска. Һәрвакыт менә инде тыныч, тынычландым, башта тәртип дигәндә дә эзли башлый үзеннән үзе, баш мие э, артык уйлый башлый. Тревожность. Әйе. Әйе, әйе. Менә мин шуны үзгәртергә теләр идем үземдә. Әлегә менә кайттым, ярар, әкренгә генә тегесен, монысын эшләргә теләр идем, ашыкмыйча. Җайга салып. Менә ярыш чыгышны ашыкмышык эшләдек инде, ярар ансы булсын. Алга таба әкренрәк шулай. Ну, э, кыш көне, в принципе, анда әйбер әле мөмкин, но җәйгә таба... Җәйгә таба темплар арта башлый. Разгон җыя башлыйсың да, анда уже бөтенләй. Чөнки мин э, җәйдән соң бер хәлдә калмады, әле менә хуман үземә килә алмыйм, интегәм. Хотя мин уже тынычландым, в принципе. Вот. Ә, бу чыгарылыш чыкканда мин инде эштән киткәнемә ике ай була микән, өч ай була микән, белмим. Вот, бәлки мин уже яңа эштә буламдыр инде, но ә, миндә менә шундый үсеш этабын кичерәм дип әйтергә була, менә шундый ә, постоянный ә, чабудан туеп, бераз гына ял итү, үз-үзеңне ишетү кирәк икән ул, чөнки ә, менә Эштән киткән беренче атнаны мин өйдә утырдым дияргә була, бераз чирләп алдым, әйме. Һәм э, менә шу дүрт стена арасында үзеңне генә ишетү, тиле кеше белән, ну, тилегә әйләнгән кебек, минем өчен шундый непонятный әйбер иде ул. Э, чөнки моңа кадәр бөтен булган э, фикерләрне, башта булган бөтен әйберләрне Э, шешләп анда яки башка әйбер белән онытыла идем. Ә монда теге просто үз-үзең белән кисешәсең и все. Ә, менә шундый индер хороший кризис, в хорошем смысле. Әлбәттә. Вот. Ә, ярар, алайса сиңа рәхәтләнеп ял итәргә җөйгә салырга телим инде. Амин. Сиңа да шулай ук. Рәхмәт. Ярар, җайланыр. Әйе, менә менә ансы да яхшы нәрсә. Ярар, җайланыр дип әйтеп куярга кирәк, ышанырга кирәк. Барысы да җайланачагына. Мин шуңа өйрәндем быел. Ә, яхшы нәрсә булачагына ышанырга. Ниятлисең инде. Әйе, чөнки Нигә ышансаң, шуны күрәсең тормышында. Ә шул. Ягъни бу фикерләү көченә ышану була инде. Әйе, әйе, э, барысы да шул баш миеннән башлана, баш миеңне ничек программаласаң, тормышың шулай барачак. Шуны 3D э, чынбарлыкта күрәсең дип әйтәләр инде. Manifestation. Ярар. Музыка турында тараф тараф белән димәк тәмамладык, әйме? Тәмамладык дип инде әле күрәчәкбез. Әлегә әйтә алмыйм, ләкин инде ниндидер иҗат шаткалары бар диик. Шул ук жанрда дәвам итәргә телисезме яки башка юнәлеш? Бераз гына үзгә булачак. Әйе. Бәлки кире акустикка кайтырбыз. Акустик жанрга. Ну, синең тавышың, конечно, искиткеч. Рәхмәт. Быел яхшырды бераз җырлавым. Син вокал белән шөгыльләнәсеңме? Мин вокал белән аерым шөгыльләнмим, ләкин менә бер ел буе еш-еш видеолар төшереп тору һәм үземне һәрвакыт тыңлау ярдәм итте. Вокалымны яхшыртырга, сыйфатын күтәрде бераз. Бәлки, менә иҗат буенча кемгәдер, э, ниндидер э, кумирларың дип әйтмик инде, кемнең иҗатын тыңларга яратасың дип әйтик. Ничектер менә аерып әйтүе гел кыен. Гел төрле башкаручылар кебек тоела миңа. Жанрлара килгән, менә аерым бер жанрын әйтә алам. Ул psychedelic жанры. Сайкеделик рок була ала мәсәлән анда име? Психоделик дигән жанр аерым тармаклары бар әлбәттә. Шуңа кергән, мәсәлән, Алтын гөн төркеме бар. Очень суперские. Әйе. Аларны яратам. Ә менә вокал, син вокал турында сөйлисең, мөмкин нидер. Гомумән бәлки, гомумән әйтсәң.

Ә син э, яңа музыканы еш тыңлыйсыңмы? Яки барыбер теге нидер билгеле бер ә, менә кемдер яратасың икән гел шуның иҗатын гына тыңлап барасың? Мин гел яңаны тыңлыйм шул, шуңа күрә менә мин аерып әйтә алмыйм. Әйе. Мин гадәттә Spotify куллана идем. Анда рекомендацияләрдә минем чыгып торган музыканы, алар ул миңа көйләнде дә инде хәзер. Хәзер сүзсез музыка анда минем күбрәк. Инструменталь музыка калды. Ну, менә шул теге замедление җитмәгәндер инде. Инде медитатив музыка еш чыга анда. Әйе, әйе. Джаз элементлары булган музыка күп чыга башлады. Һәм мин аны чыннан да өстәп барам үземә. Шуңа күрә ул көйләнә ич инде минем шатканны белә. Шундый музыка артты бу арада. Э, бәлки менә татарларны тыңлыйм дисең бит инде, әйме? Э, татарларда җитми торган жанрлар, җитми торган юнәлешләр бик күп бит инде. Менә синеңчә нәрсә җитми икән? Менә шушы әле генә әйткән жанрны мин үзебезнең иҗатта кулланыр идем. Аның элементларын, psychedelic. Ниндидер э, шундый гитара яңгырашлары кертеп җибәрер идем. Ул жанрда иҗат иткән кеше әлегә юк безнең.

Яме мюзик кенә түгел, аннан тыш та төрле жанрларда башкаручылар күбәйгән шикелле тоела миңа. Татарча гына түгел дип әйтәсең, Татарстанны гомумән күзаллагандамы? Татарча. Э, артык артмагандыр бәлки, ну барыбер күбәйгән бит инде алар, күбрәк башкаручылар бар шикелле тоела миңа. Ну бар кебек, юк та кебек. Шулаймы сиңа шулай толамы? Әйе. Чөнки менә хәзер бүген Ну яңа э, бер юк кебек, белмим. Шулаймы? Ну, менә Дәфнәнең э, үсеп китүен аерып әйтергә була инде. Ну, бу бер ел эчендә, әйе, менә Дәфнәне аерып әйтергә була, ә тагын Дәфнәдән кала. Андый зур казаныш ясаганнар. Андыйларны белмим. Ну, менә казанышлар бик күренмидер бәлки, ләкин яңа йөзләр, яңа яңгырашлар бар. Инде алар шәп бар, мәсәлән, шәп дигән. Әйе. Ул менә алар белән мин таныш түгел, кстати. Лейблдан тыш кемнәрдер күренгәли алар. Әйе. Күренеп ала. Менә аларның берничә релизы гына булды әлегә. Күбрәк кирәк, әйе. Шуларны шуларга ярдәм итәргә кирәк күбрәк. Лейблның эшен үстереп җибәрергә кирәк. Но минем өчен яңа йөзләр күбрәк сиңа караганда, чөнки, мәсәлән, мин өч ел элек таныганнарын белән чагыштырып әйтәм бит инде. Мәсәлән, мин бүген Әми мюзикның тректларын карап утырган идем. Шул 3 ел эчендә чыккан трекларны. Барларга куштылар да инде миңа, Ильяс кушты да. Э, карап утырам, күбәйгән кешеләр, ну, яңа йөзләр дә бар инде. Хәзер. Һәм анда татарлар гына түгел, менә Шану чыкты бит инде, Чуваш чыкты, шактый. Башкортстаннан беләм, Хәзинә. Әйе, Хәзинә дә бар әле. Менә төркиләр белән эшләүне Планнарга килгәндә, менә мин аны кертеп җибәрергә теләр идем. Күбрәк Урта Азия халыклары белән дә эшне. Чыгып булса ул якка, әйе. Әйе, ниндидер танышлар ашам шунда әкренгә. Андагы музыкантлар белән дә ниндидер фитлар ясапмы, берәр чарада катнашыпмы, берәр ничек. Ул сәхнәгә дә чыксак, шәп булыр иде ул аудиториягә. Ә менә хәзер бит инде шулай ук трендта Казахстан дип әйтик, аңа таба Үзбәкстан да бик көчәеп китте дип әйтергә була. Барыбер аларның моделе сиңа ничек якынмы, якын түгелме? Ничектер алар да бит шушы этно юнәлеш белән эшлиләр, әмма үсеп китә аларның ул. Ә татарларда барыбер ничектер Еш ул. Казахстанда Аудитория активрак, казакъ телле аудитория. Минем язылучылардан да күреп була аны. Э, казакъ телен кертсәм видеога, шундук күп карау җыя име. Димәк, аларда менә 30 ел эчендә барыбер казакъ теленең статусы күтәрелгән инде ул. Рус теле күп кулланылса да аларда да, име? Барыбер казакъ теленең статусы югары аларда. Шуңа күрә, ну алар мөстәкыйль ил булганга күрә, беренче чиратта. Э, Әйе. Аларның моделе, әйе, яхшы модель. Мин үзем күзәтеп барган артистлар бар. Еңлекне әйтер идем аерым, әлбәттә, иң популярларының берсе, әйме? Шундый сыйфатлы клиплар төшереп бара. Аның белән киләчәктә бәлки эшләргә туры килер. Син аның белән таныш мәллә? Мин аның белән язышканым бар кыскача гына былай. Ләкин алай яхшы таныш димәс идем. ничектер чыгыпладыр. Ул Ул шулай ук гади генә, ниндидер э. лейбл аша эшлиме? Аларның яки- лейбллары бер егетне беләм мин, аның белән эшләүче егет, лейбл микән ул? Хәзер менә лейблның роле ул да бер сорау, ул чыннан да мөһимме ул лейбл, лейблның роле дигән нәрсә бар, әйеме? Яхшы сорау бу, әйе. Артистлар үзләрен үзләре э, үзләренә промоушен ясый дип беләм инде бүгенге көндә күбрәк. Белмим менә. Минем өчен яңа, яңа эш бу. Карарбыз ничек булыр. Эксперимент. Э. Ярар, бәлки читләрен тортсаң тагын, тагын да кызык булыр. Я, аеруча менә татарларны кисештерсәң тагын башка төрки халыклар белән яңа фитлар кызык булыр иде миңа калса. Чөнки мин мәсәлән шулай казахларны күзәтеп барам һәм МД дигән Мади инде ул егетнең исеме, бәлки беләсеңдер син аны, ул шундый джаз яза иде баштанрак. Һәм ул соңгы елларда тоже шулай кечкенә генә лейбл ачып җибәрде дип әйтергәме соң инде. Кызларны үстерә башлады. Шулай анда кечкенә генә Аял, Аян да беләм күргән. Менә шундый Руша да бар менә. Әйе, әйе. Менә ну молодцы дип әйтәсем килә инде шуңа күрә көтәбез тоже татарстанда да андый дәрәҗәне ә, тагын бер кызык тема синең белән сөйләшәсе килгән ул мәхәббәт темасы мин сиңа әйткәнмен ә, мәхәббәт бит инде ул төрле була ала кешегә була ала туган якка була ала синең өчен иң актуале хәзерге вакытта кайсы дип сорыйм әле Барысы да актуаль инде аның. Гомумән, нәрсә ул синең өчен мәхәббәт? Мәхәббәт ул нинди бар, шулай кабул итү, кешене нинди бар, шулай кабул итү һәм аның белән ихлас булу, була алу, үз-үзең була алу. Әгәр дә без романтик мәхәббәт турында әйтсәк, мәсәлән, чын була алсаң син кеше янында, менә ул Чын мәхәббәттер. Һәм ниндидер Мин мәхәббәт турында күбрәк өйрәндем дип әйтергә буладыр инде бу соңгы берничә ел эчендә. Ниндидер үсеш булды. Һәм үзем янында нинди кешене күрергә теләгәнемне яхшырак аңлый башладым, дия алам. Менә шундый ачышлар булды үзем өчен. Үземә карата мәхәббәт, үз-үземне яратырга күбрәк өйрәндем. Ул да мөһим. Үземне кабул итәргә, үземнең э, җеннәрем белән дуслашырга, дип әйтик инде. Кыштырнак эчендә. Әйе. Үземне яхшырак белә башладым. Менә шул. Мәхәббәт шул үзеңне яхшы белүдән башланадыр бәлки. эмоциональ интеллект emotional intelligence була бит инде ну ансында үстереп була инде иә шуны шул мөһим дип уйлыйм мин мәхәббәтне аңлар өчен ләкин үзең генә тәҗрибәсез генә ул аңа ирешеп булмый әлбәттә һәрвакыт сиңа чагылдырып торучы кеше булса миңа ир кеше буларак As a straight man, I need, I need a woman. Әйе. Әйе. Э, Минем өчен э, янымда хатын булу мөһим. Э, Үсәр өчен, алга таба үсәр өчен. Әйе, менә шул. М, Мин нишләптер шундый моңланып киттем. Моңланып киттем. Ә менә э, э, син бит инде Күптән түгел аерылгансың бу дип беләм, әйме? Әйе, бер ел ярым була инде. Татар кызы идеме ул? Әйе, татар кызы иде. Даже чит җирдә дә үскән. Чит җирдә дә әйе табыштык. Бик э, авыр аерылышу булдымы ул, ничек булдымы? Чөнки әйе, әйе. Чөнки ни? Юк, сөйләннәр өстим. Өстәсәң дә бу? Э, чөнки чөнки җәй көне Булат э, Булат белән күрешкәч, беренче тапкыр мин аңардан сорадым. Булат, нәрсә тартып кайтарды сине монда дип, син җавап бирдең, менә өйләнергә кайттым әле, күзләргә кайттым әле дип. Шуңа э. күрә сорыйм инде синнән бу сорауны. Актуальмы дип безнең кызлар өчен. Актуаль кызлар сезгә мөрәҗәгать итәм. Миңа язсагыз, кыюрак булсагыз, мин һәрвакытта танышырга, аралашырга әзер. Ә син үзең язмыйсыңмы? Мин, бәлки минем элекке гадәтемдер ул, оялчанлык һаман да калган миндә. Синме оялчан, Булат? Ул менә оялчанлык та түгел име, ул үз-үземә ышанып бетмәү бар шикелле. Оялчанлык түгелдер инде ул. Артык борчылу, менә кеше белән танышканда, ниткәндә, Ләкин мин аны хәзер күрәм үзендә теге Булат менә аңа башка исем бирергә кирәк дип белмим мин ул ул версияма Булат дип түгел ә башка менә шундый киңәш бирәләр теге менә ниндидер ситуациядә әгәр дә син күреп аласың икән инде элекке паттерныңны аңа исем кушып аңа дәшергә була тукта әле менә торып тор яме мин хәзер сиңа менә болай эшләп күрсәтәм барысы да яхшы булачак дип әйе теге баланы тынычландырасың аны менә бу эштә кечкенә булатны мин әлегә тынычландырырга өйрәнәм алай актив рәвештә танышканым юк кызлар белән теге ошаткан кыз янына ну я окей инде булды бер тапкыр я тырышып карадым инде кайтуга ук әйе булган икән инде өч атна эчендә ләкин әле бу соңгы арада мин җәй көненә дип уйлыйм бит җәй көне нигәдер Алай булмады. Ну, җәй көне актив йөрдең син чараларга. Безнең чараларда бик рәхәтләнеп танышырга була, конечно, кызлар белән. Ләкин мин алай күп танышмадым җәй көне. Ие. Э, аерылыша килгәндә, авыр аерылышымы дидең, авыр булды, әлбәттә. Һәр аерылышу минем өчен авыр булды. Ләкин үсеш бирде, Аллага шөкер. Э, ачышлар бирде минем өчен. Шуңа күрә мин аның өчен рәхмәтле генә. шулай өйрәнә алуыма, нидер өйрәнә алуыма. Ләкин җиңел булмады, әлбәттә. Әле менә соңгы арада, ну, әйтик, бер ел ярым дип әйттем бит, ярты ел бик авыр булды инде, аннары җиңеләя барды, Аллага шөкер. Гомумән, любой мөнәсәбәттән чыгу авыр инде ул, әйтик, дуслык булсынмы, романтик мөнәсәбәтләр булсынмы. Шулай да барыбер һәрберсенең үз ну, все, что не делал, все к лучшему дип әйтәләр, шуңа күрә бәлки насыбың әле бу яктадыр. Әлбәттә. Мин моңа ышанам. Ә, менә син башында ук ничектер шулай сөйләп киттең бит. Ә, бер ара теге ябылырга туры килде дип, Алманиягә күченгәч пандемия булды дип инде һәм чит җирдә дә шундый авыр кризислар э, кичергәч һәм хәзер монда кайтып адаптация узасың кешенең психикасы барыбер бит инде ничектер э, травмироваться итмәсә дә үсә э, үзгәрә үзеңдә нинди үзгәрешләр күрәсең үзеңдә алга таба нәрсәләр үстерергә телисең дип әйтимме соң мин аның кайбысын инде әйтеп киттем сиңа менә шул э, стрессны киметергә телим э, барысын һәр нәрсәнең яхшы булачагына күбрәк ышанырга телим үземне позитив уйлауга килергә телим мин менә чөнки негатив уйлау шул стрессны көчәйтә генә һәм ул арта гына бара Аннары ул шулай ук физик тәндә дә күренә башлый, син авырый башлыйсың, ниндидер кимчелекләр туа башлыймы. Шуңа күрә, әйе, аң сәламәтлеге мөһим, тән сәламәтлеге өчен дә. Спорт белән шөгыльләнә башладым быел. Спортзалга йөри башладым. Аны да әйтеп китәргә кирәк дип уйлыйм мин. Ир кеше өчен мөһим дип әйтәләр. Чыннан да шулай икән. Ну, гомумән, ирләр өчен генә түгел инде. Бөтен кеше өчен дә. Спорт белән шөгыльләнгәннән соң син үзеңне башкача хис итәсең һәм халәтеңне үзгәртер өчен, аңыңны чистартыр өчен хәрәкәтләнү нык булыша. Ягъни аң аша тәнеңне сәламәтләндерә алсаң, шулай ук Тәнне сәламәтләндерү аша аңны да сәламәтләндерә аласың син. Ике якка эшли инде. Ансы да мөһим, аны менә дәвам итәсем килә Казанда спортзалга йөреп, фитнес-залга йөреп. Синең соравың ни турында иде? Э, пандемия вакытында Гомумән нинди кризислар белән очрашырга туры килде дип сорыйга әле шул. Ялгызлык. Ә, чит җирдә, үзең генә булганда, моны нык тоясың. Ниндидер кеше белән элемтә кирәк бит инде, без һәрвакыт ниндидер элемтәдә булырга телибез, ә, аралашырга телибез. Ә, алманнар белән мин алай якын элемтәдә була алдым дип әйтә алмыйм. Бер алман кызы бар иде, ул андый типик алман кызы булмаган күрә бәлки башкачарак аралашкандыр, аның белән бер якынрак э, теге уртак тел таба алдым шикелле, ләкин ул да инде вакытлыча булды. Һәр вакыт менә алман кешеләре белән аралашканда, дир вакытлыча мөнәсәбәтләр генә булды. Андый якын дусларым юк иде. Башка илләрдән килгән кешеләр белән якынрак мөнәсәбәтләр кора алдым. Эштә эшләгән Америка егете белән, мәсәлән, без э, якынрак аралаштык, бераз уртак тел таба алдык. Ул да музыкант дип әйтергә була инде. Уртак э, нәрсәләребез күбрәк булды. Ә алманнар менталитеты миңа беркайчан да якын булмады, ничектер. Ә башка илгә күченеп карауны син төгәлләп тә карамадың, әйеме? Мин сәяхәт иткәндә менә үземне яхшырак хис иттем, мәсәлән, Италиядә ничектер күңелгә якынрак иде кешеләр, андагы атмосфера. Ну, каршы алдылар дисең бит. Анда да татарлар каршы алды инде, әйе, әйе. Шулай татарлар белән аралашып торып, барыбер компенсация булды инде минем анда. Э, Регенсбургка еш бардым, Илшатка кунакка, мәсәлән, ул Нюрнбергтан ерак түгел иде. Укыган вакытта да имин гел күрешеп тордым менә шулай, әзрәк компенсация булды. Аллага шөкер, ул кешеләр белән э, танышуыма бик рәхмәтлемен. Андый дуслар таба алуыма. Анда да дуслар таба алдым барыбер. Татарлар булса да инде, әгәр чит ил кешеләре әзрәк булса да, үзебезнекеләр белән аралашып тордык. Ә шул кризисларга килгәндә, шул ялгызлыкны тәмен тоеп,

көрәшеп була, көрәшеп булмыйдыр ди. Инде ул просто э, билгеле бер вакытта үзең, ну, критический ноктага җитәсең дә, үзеңне шушы состояниедән чыгара башлыйсың кебектер бит инде. Әйе, медитация э, кирәк. Медитация Син булаша. рухи яктан бик сәламәт кешегә ошагансың, Булат, Аллага шөкер. Аллага шөкер, әйе. Э, медитация ул Утырып медитация ясау гына түгел, ә гомумән халәт, медитатив халәткә керергә өйрәнергә була. Нинди генә ситуациядә булсаң да. Һәм аның иң югары дәрәҗәсенә җитсәң, анда син тормышыңны бик нык үзгәртә аласың. Менә мин шуларны өйрәндем. Берничә карап барган танылган кеше бар инде, э, алар китап, китап та язган, э, чыгышлар да ясаган кешеләр. Мәсәлән, Джо Диспенза дигән э, Америка кешесе бар. Ул фән белән дә шөгыльләнә, баш миен фәнни яктан өйрәнә, әйме? Баш миендәге үзгәрешләрне өйрәнә һәм шулай ук рухи яктан кешеләрне өйрәтә, диик, дәвалый аларны. Үзенең чыгышлары белән, медитацияләре белән. Һәм бу яңа, ниндидер яңа ачышлар, менә бүгенге көндә барган ачышлар. Алар менә шундый ачышлар ясыйлар. Баш миен программалап, ничек син үзеңне терелтә аласың. Төрле матдәләр бүлеп чыгара ала синең баш миең, тәнең сине дәвалый ала үзеннән үзе, нинди генә чир булса да. Менә шундый көчебез бар безнең. Шуңа кеше ышана икән, чынлап торып медитатив халәткә керә ала икән, шуңа өйрәнә икән. Нинди генә чир булса да, аны дәвалый ала үзендә. Ягъни әлеге дә баягы фикерләү көченә кайтып калабыз инде. Татарда гомумән дип... андый бер күп бит инде. Mm. Беренче чиратта ышанырга, ышанырга кирәк дип өйрәтәләр безне балачактан. Mm -hmm. Ну, әйе, ул күбрәк э, дин белән бәйледер, но шулай да э, Миндә, мәсәлән, ул ышанукчы күп. Әгәр дә без бер үк әйбер турында сөйләсәк инде. Әйе. Менә шул. Ул хәзер үк чынга ашмаска мөмкин ул син күзаллаган нәрсә, әйме? Әгәр дә аңа басым ясамыйсың икән, бу инде мин хәзер бер формулага килеп җиттем. Бер формула бар. Мин шулай карап барган тагын бер кеше бар. Аның бер формуласы бар. Ул ни дип әйтә? Инглизчә ул, Америка кешесе анысы да. Формуланы татарча тәрҗемә итеп карарга була инде. Но менә хәзерге моментта сиңа син to have access to ничек була ул? ә, синең кул астында булган дип әйтергә була бит инде, Синең кул астында яисә синең бирелгән тормышың, сиңа тормышыңда бирелгән нәрсәләрдән һәрвакыт сиңа күңелеңә якын булган әйберне сайла, сайлай барсаң, менә теге нинди генә э, ситуациядә булсаң да инде, әйме, э, кечкенә генә ниндидер кечкенә генә мөмкинлекләр булса да, шуның күңелеңә иң якын булган һәрвакыт сайлап барып, теге Теләгән нәтиҗәгә артык басым ясамасаң, син аңа тизрәк барып җитәсең. Ну, тизрәк барып җитәсең дип инде. Син аңа күбрәк э, ябышкан саен ул синнән ерагая бара. Менә ул э, нәтиҗә, ул максат дип әйтик инде, син теләгән нәрсә. Ничектер Син тормышында э, теләгән нәрсә, ул сиңа хәзерге моментта кирәк булган нәрсә булмаска мөмкин. Ягъни син рәхмәтле булырга өйрәнәсең инде, кыскача әйтсәк, әйме? Булган нәрсәләрдән рәхмәтле булырга өйрәнәсең. Әйе. Шөкер, шөкер итәсең. Шөкер итәсең. Әйе. Ә, ничектер җиңелрәк карарга өйрәнергә димәк. Әйе. Не зацикливаться. Ләкин менә шушы әйберләрне аңлар өчен күпмедер Вакыт, тәҗрибә кирәк. Менә мин аны әле күптән түгел генә аңлап киләм. Ул гади нәрсә шикелле инде бер караганда, аны безгә гел әйтеп тә торалар. Тәрбиядән дә килә бит инде безнең, дингә дә бәйле ул, әлбәттә. Шөкер итә белү, анда әйе, булган әйбереңә рәхмәтле булу. Алар бит инде безгә тәрбиядән килә бит инде. Ләкин без аны бәлки аңлап тормыйбыздыр. Ну, хәзер э, бик күп бит инде социаль челтәрләрдә таралган андый әйберләр. Э, там көндә язып чыгарга үзең Төрле нәрсә ысуллар өчен бар. мин әйе рәхмәтле бу көн. Ә ул баш көнгә. миеңне программалый, син көн саен өч кенә әйбер язсаң да, Мгм. бүген көн өчен рәхмәтле булган өч әйберне язсаң, ул файдага Теге in the long run. Әйе. Килешәм. Ничек хис итәсең син гомумән үзеңне менә хәзерге вакытта дип әйтик, яңладым бераз теге ничектер приземление җитми, әкренәю кирәк дип әйтәсең. Шулай да син туган ягыңа кайт Таң, ниндидер җиңеллек хисе бармы, рәхәтлек хисе бармы, предвкушение, любопытство? Әйе, әйе. Ну, менә соңгысы бар. Любопытство. Әйе, любопытство. Кызыксыну. Кызыксыну, э, excitement, инглизчә әйтсәк. Э, андый сүзләр юк бит менә татарча, ничек әйтергә соң аны? Кызыксыну дидек ич. Кызыксыну дип әйтергә була инде, әйе. Ни булачак икән дигән Әйе, һәм яхшы булачагына ышану бар инде, олы, олы бирса. Үземне э, дөрес җирдә кебек хис итәм. Монда булырга тиешмен кебек хис итәм. Әлегә, әлегә булса да. Э, Алманида булганда монда булырга кирәкми дигән хис еш була иде минем. Ул тәҗрибә кирәк булгандыр, әйе. Аның өчен мин рәхмәтлемен. Ләкин инде бигрәк тә соңгы арада менә монда кайтырга кирәк дигән тойгы булды минем. Һәм син Һәм ул килеп чыкты. Ул мин аны алдан ук ничектер сиздем, мин төгәл белмәдем бит инде җәй көне кайтачагымны. Ләкин барыбер дә сиздем менә шушы җәе булыр әле Алла бирсә дип. Һәм ул үзеннән үзе килеп чыкты шикелле инде ул, ләкин син аны үзең эшлисең бит инде чынлыкта. Аннары үзенә үзе килеп чыккан шикелле тоела инде ул сиңа. Син үзеңне үзең программалыйсың. Киләчәк сценарийләргә. Килешә монсы белән. Әйе. Э, ниһаять Булат бәхетлеме? Э, бәхет бер кем әле ул буддист абзый бар була инде, аны видеосын күргән бар. Ул э, нәрсә дип әйтә? Мин ошаткан идем аның әйткән сүзен. Мин бәхет сүзен нәрсә дип әйтә ул? Бәхет сүзен кулланмыйм ди ул, әйме? Ул әйтә, кеше бәхетне теге шатлык белән ассоциацияли дип әйтә ул, әйме? Бәхет шатлык түгел, инде сөенеч, әйме? Ә, бар бит әле шатлык булса, аның капма-каршысы булачак һәрвакыт. Ягъни көенү. Көенү, э, сагыш, нинди капма каршысы ни сөенечнең, шатлыкның көенү дибез име? Әйе, ягъни минем өчен менә шул баланс булу, менә ул бәхеттер бәлки. Артык шатлыклы да, артык моңсу да. Моңсу да булмаган халәт, шул медитатив халәт булса,

Шәп. Э. Миңа калса шушы позициядән башкаларын да бәхетле һәм рәхмәтле итеп була, шуңа күрә э, олга була. Шанабыз сиңа. Тагын әйтәс фикерләрең калдымы? Мин гел сорыйм гадәттә үземнең интервьюлар озагында, подкаст озагында. Бер фикерләрең бәлки калгандыр. Сәкенрәк, әкренләп бәрәклибез. Рәхмәт сиңа, Алсу, чакырганың өчен. Сиңа килгәнең өчен рәхмәт. Алманиядән үк кайттың. Төшер өчен дип әйттек. Мондый подкастта күптән катнашырга хыялланып, мин теге Алманиядән карап утыра идем бит инде, анда кайнатма чыга иде элек. Әйе, әйе. Э, кайткач, кайчан шундый подкастка чакырырлар икән дип хыялланып утыра идем. Менә кайнатманы да кайтарырга кирәк була. Әйе. Монда бит инде мюзикл. Әйе, ансы да өлешчәнныкы бугай инде. Әйе. Э, шатмын. Монда булырга, сезнең янда булырга, шундый кешеләр булуына нык шатмын. Рәхмәт, рәхмәт. Без дә бик шат сез. Рәхмәт. Без әле хәзер фотога төшәбез, чөнки безнең матур традициябез бар. Әйе. Ярар. Әйе, безнең хәзер ә, традициябез бит инде, әйеме, Булат, ә, без төшәбез менә шушы пленкага, О. аннан соң мин аны... ә, Тасма. Әйе, тасмага. Юкка гына тасма дип аталмый бит. Фирүзә маэстро кил. Якынрак утырыйк әле Булат белән. Аңа тавыш чыкты. Әйе, спышкасы. Ә минем чәчнең ни күрмәдем соң теге җиргә. Бу сразу кадрга берсе что. Яңадан төшерәбез. Күренсә. Әйдә. Юк.

Инде тагын баралар. Кайда ясатасыз аның тасмасын? Э, фильтрда безнең андый җирләр бар. Алар кыйбат. Озында. Кыйбатмы алар? Ну, бәясе бар кебек, мин әле беренче генә эшләтеп караячакмын. Ну, алай ук кыйбат дип әйтмәс идем инде. Аның пленкасын аерым сатып аласың һәм проявлять итү инде. Шәп. Вот, шул. Шуның белән Аутро. шул. Ә? Аутро, я аутро. Аутро. Йомгак. Без дә бик шат идек, бик бәхетле идек. Э, Бүген синең белән күрешергә, сөйләшергә һәм э, әйдәгез э, элемтәдә калдык. Минем каналым әлегә бик кечкенә Булатныкыннан э, кечкенәрәк, шуңа күрә язылырга онытмагыз. Лайкларыгызны жәлләмәгез һәм әлбәттә комментарийлар калдырыгыз. Алсуга Рәхмәт. язылыгыз, зинһар өчен. Әйе. Минем язылучылар да күрәчәк бит инде моны. Алла бирсә, куйсаң. Куябыз, коллаборация ясыйбыз. Ура! Алсуга язылыгыз. Рәхмәт. Исән сау. Пока-пока.